Niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi, nĩnjũĩ mũrurumo wa mathĩna. Kwĩ hĩndĩ ndarĩaga kĩgwa ngakoma, kwĩ hingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma, ngamini, kwĩ hingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma, ndahĩtĩria ũ ndathiĩ Supper China, ndahĩtĩria ũ ndathiĩ Supper China, ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire. How can you wait for me where I left? Hmm? Hmm? Nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Hmm? Hmm? Hmm? Ask me, I will let you know. I will let you know. The chairman knows it all. Mm. Rĩu nĩkĩo mũrandora ũguo mũkarigwo, hey, ka chairman acenjetie atĩa nginya ena thuti njerũ. Hmm? Hmm? Yeah. Ira ngĩinũka njurĩirwo mũno. Ndakinya nyũmba ũguo, igoti rĩakwa rĩrahihire ũguo, twenty litres of water rĩaiganaga o rũrĩ nja na gũkũ thutha. Ndĩrathiĩ anyinamĩrĩire ũũ, ndĩraririkana wega ta wega, my son Ngatia who is in Mogadishu had sent a beautiful coat Hmm? Rĩrĩ John Praise angĩrĩona no kũiya agacuti narĩo rwĩmbo. And I have been seeing him trying to look for me. Hmm? Tiga nĩ ka Jay Salim igoti rĩrĩ rĩngĩ rĩrĩiye na Portman. Ona Portman no ararĩcemaga. Ngai nĩ mwega nĩ nĩ njũĩ how he, he always try

And these are the notes that my nyarinya wrote for me. Rũgama makuone. Wona nĩ ũrageragia kũng'ang'ana na igoti rĩu arĩũmithie na bathi. O unto she. Oh, o unto her. Yeah. Yeah. Mwarimũ ũrĩa akũmakĩte karigwa eh. Ka- ka- Chairman thikũ icio taramenya gĩthũngũ. I know. I know English. You cannot teach me. Yeah. Ũyũ nĩ ũrandĩkire nũti icio ikara thĩ. Sit down. Tũgũtonya maandĩko-inĩ. Nake akĩrũthũrĩria

ĩgĩc, no, reke tũrũge hau kenda, mbu, mbura nayo ĩgĩcagac, ĩgĩcac, ĩgĩcagacia, no, mba, mbarĩ, ci, ĩgĩcigo, mbara nayo ĩgĩc, ĩgĩcaca ya ya mbara nayo ĩgĩcaca. Akĩringwo nĩ bundi no sorry akĩringwo akĩringwo nĩ bunda ngwĩciria aringirwo iteke ya it was ya definitely tondũ hĩndĩ ĩyo nĩmathiaga ũguo kũrũa na bunda na mbarathi all those things. Nacio thigara mbagiti nacio thigari Mbarathi igĩrĩ, ya, thigari ibangĩte makĩnyitwo nĩ nduthi, no, ya, reke reke tũrũge kenda, let us, ya, ya, kenda. Mũmaathai, no, that was nine, let us get to ten. Mũmaathai wa kĩama kĩa ma. Kana rĩ ndũ icio ũrandĩkĩra haha? I cannot fathom. I cannot. Hmm? Tũtũrwo ga ikũmi na ithatũ. Nake akĩgwa nake akĩigua kũringa nake akĩigua Kũruga rũi. Akĩigua kũringa rũĩ ya. Thamaki cikĩmũrũma. No ooh ya. Mũthamaki akĩmũruma nĩgũkorwo nĩa nĩarũmĩte nĩarũmĩte mbarathi ngai no nĩarumĩte. Nĩarumĩte mwendia wa baa Athi river akamũruma yeah. Agĩcunga mũcere agĩcunga mũcere a- agĩcunga mũhera nĩgũkorwo nĩathugumĩte nĩa nĩathugundĩte gwĩka ũguo. Yeah. Uh, rĩu kĩmemia ũkohunjie. That was tough. Yeah. Come and preach. Yeah. Na kiumia tũgoka twĩharĩirie hena mbeca tũraruta cia renovation. Yeah, definitely. Come kĩmemia.